דערציילט אויפן טעלעפאן איינער א מעשה נורא רבותי שימו לב אל הנשמה, נאך פאר אפאר וואכן צוריק איז עפעס א ערוב געווען אויפן טעלעפאן הרב אבולעפיא, הרב אבולעפיא איז רב אין אריזאנא און ס'דארט געווען עפעס א ענין פון א פון עפעס א עגינה פון א גט האט ער זיך געדארפט אויפהייבן געדארפט אויפהייבן און פארן קיין קאנאדע. שוין געבעטן דעם סוכן נסיעות גלייך אדער פאר א טיקעט אדער מ'איז וויכטיג פאר האט ער מסדר געווען א טיקעט האט ער געהאט א טיקעט עס געווען איין פלאץ איז געווען אינעם פליגער איין פלאץ קיצער ער גייט ארויף אויפן פליגער דא איין פלאץ ווי דער פלאץ נעבן אים איז געוועצן א שווארצער קושי ברייט און הויעך און די פנים מאיומות די פנים איז געווען מאיומדיג געפערליך. און דארטן אויך געווען די פלאץ, ער זעצט זיך אוועק, פארשטייט זיך פאר ביידע, נישט ביי טאם, נישט פאר אים, נישט פאר אים, נאר אבער אפי' האט געזאגט, מאך די מאמע אן אים רעדן מיט אים, הייבט אן צו רעדן מיט אים, איך הייס אבולעפיא, וויאזוי הייסטו? אראפנעמען די מעטעך ווי מען רופט עס, איך הייס אבולעפיא, וויאזוי הייסטו? מיט אים שא! שא! פעלט אים אויס די אנהייב מיט א שווארצן, ער האט זיך געזעצט לערנען, ס'איז געווען פרשת חוקת יעצט פאר אפאר וואכן, אנטהאלטן המתות,

זאגט ער זיך אן, איך האב געלערנט אין פאנאוויטש, איך בין א איד, איך האב געלערנט אין פאנאוויטש פאר פופציג יאר צוריק, איך האב געלערנט ביי הרב שך, הרב שך איז מיין רבי, וואס איז דער יונגל? איך האב פעסט געלערנט אין ישיבה, און נאכן חתונה האב איך אויך פעסט געלערנט, געהאט אפאר קינדער, געלערנט אין כולל, געארבעט און אן, מ'האט מיר צוגעלייגט געלט.

האב איך געפרעגט אריינגעצויגן הרב שך נו וואס טוט מען דא דא האט מען א שווארצע א כשר סאמע נאקל האט ער אים געזאגט הרב שך איז וואס הייסט דארפסט עס גלייך אפלאזן צו יחיד צו יחיד וואס איז דא צו פרעגן האב איך געוויינט פאר הרב שך איך האב נישט קיין פרנסה ס'איז צו לעבעדיג איך האב נישט קיין פרנסה די שלום בית איך האב קינדער.

ס'געווען יחוד און ס'געווארן דארטן די אראבישע לפיתן, בקיצור ביז ס'געווארן אזא ירידה ביז ער האט גע'גט זיין פרוי מיט די קינדער און חתונה געהאט מיט די גויטע מיט די קשית און געפארן שפעטער לארץ מושבו.

חוקת התורה, א מענטש זאגט נע איך קען דארטן אריין קוקן אין די כלים, ביי מיר איז דאס תועבה, איך בין אנגעהיטן, ביי מיר איז דאס תועבה, איך קען גיין אין יענע פלאץ, ס'איז ביי מיר תועבה, זיי נישט קיין אויבער חכם, פארשטייסטו חוקת התורה, ס'געווען נאך נאך צענדליגע און הונדערטע און טויזענטע וואס זענען אויבער חכמים און האבן זיך אראפגעפאלן לשאול תחתיו, זיי נישט קיין אויבער חכם, חוקת התורה, חוקת התורה, ס'איז נישט פשוט רבותי, ס'איז נישט פשוט.

און די אייבישטע רחמנות וועט זיין אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלקיך, א איד קען זיך שטענדיג אויף צוריק, אבער דער לימוד דא, דער פחד, דער דער דא, דער אויבער חכם שרייבט פון איין פריצת גדר האט עס, איין פריצת גדר, ס'איז נישט פשוט, די גדרים, די גדרים אין ירא שמים, גדרים אין ירא שמים, די וועמען אינטערעסירט עס שוין, וועמען אינטערעסירט עס שוין.